Ok, uh, pnawn da. Uh, croeso i sesiwn um, cymharol fel gobeithio um, ar uh, traciwr da ni wedi ddatblygu yn cydweithio efo sgolion. Um, fel ni'n sôn gyna, um, dwi am wneud cyflwyniad byr rhyw bedwar sleid, uh, cynodeb o ofynion y canllaw asesu gan Cwriclwm i Gymru, dyfyniad o adroddiad Estyn, dwi'n meddwl sy'n berthnasol iawn. Ambell i enghraifft um, o ysgolion neu glystyrau draws y rhanbarth o bethau maen nhw wedi dablygu yn barod uh, a pethau sy'n ni'n bersonol yn cymeradwyo gan fod maen nhw'n gweithio yn yr ysgolion yna. Um, a wedyn um, y teclyn da ni wedi uh, bod yn datblygu hefyd, falla fydd o ddiddordeb i chi um, yn fan hyn. Felly dwi am uh, rannu'n sgrin. A fel dwi'n dweud, pedwar sleid i ddechrau fo. A jyst rhyw grynodeb sydyn yn y lle cyntaf o safbwynt rhai o'r negesau yn allweddol o ganllaw Criclwm i Gymru ar asesu. um, da ni wedi defnyddio mewn ffordd fel sail o'r hyn da ni wedi gynhyrchu. Um, os dio ddoddordeb i ysgolion. A'r beth cyntaf di, yn y bocs cyntaf ar yr ochr chwith, ar y top, mae ysgolion bellach i ben i'r trefniadau asesu ar gyfer dysgwyr, gan gynnwys asesiadau ar fynediad um, o hyn ymlaen. Mi fydd gyda llaw um, y fforymau cyfnod sylfaen fydd yn cyfarfod tua diwedd y mis, dechrau mis Gorffennaf, uh, yn mynd i mwy o fanylder ar yr elfen ynni um, o'r canllaw. Mae'r canllaw yn nodi fod yna dri diben i asesu, uh, cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd, uh, rhywbeth fyddwn ni ddim yn canolbwyntio ar heddiw. Mae yna ddipyn o waith ar draws y rhanbarth o safbwynt prosiect Shirley Clark, um, gwaith gan Dr Lynn Sharrett, a hefyd nifer fawr o ysgolion wedi bod yn cynnal sesiynau efo Gareth Coombs, er enghraifft, um, yn canolbwyntio ar yr agwedd yna. Ond falle da ni'n canolbwyntio ar y ddwy agwedd arall, sef adnabod, dal a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros amser, a deall cynnydd grŵp, be bynnag fo'r grwpiau yna, er mwyn myfyrio ar arfer. Symud i'r trydydd bocs, rhywbeth sy'n bwysig iawn, hynny ydi, mi yda ni, dwi'n teimlo, wedi cael yn gorlwytho gyda gofynion o safbwynt data a casglu tystiolaeth ac yn y blaen yn y blynyddoedd diwetha. Um, a nifer o beneithiaid yn dweud hynny ydi, yn teimlo'r adegau fod nhw'n casglu gwybodaeth sy'n ddibwys. Uh, a felly dwi yn credu mae yna gyfle fan hyn i leihau mwynhau baich gwaith o symud ymlaen. A mae'n bwysig, mae'r canllaw yn nodi, mae wybodaeth a gelltir ar gynnig dysgwyr yn gymesur, a dim ond yn yr ysgol y caiff ei defnyddio i gefnogi dilyniant neu cynnydd dysgwyr yn uniongyrchol ac i lliwio'r addysgu. A mae'n gwneud o'n gwbl glir, ni ddylid ei ddefnyddio at ddibenion atebolrwydd allanol, a da ni'n sôn yn fanna wrth gwrs am bethau fel awdurdod lleol, gwe, Llywodraeth Cymru, a hefyd rhywbeth oedd Estyn yn dweud mewn cyfarfodydd diweddar ydy we're not looking for the graphicisation of children, maen nhw'n chwilio am y ddeialog am y ddisgybl um, holistaidd. Y bocs olaf felly, hynny ydi wrth asesu dilyniant dysgwyr, uh, bwysig defnyddio ystod o ddulliau asesu a cael y darlun cyfannol, darlun holistaidd na o'r dysgwr. Nabod beth yw cryfderau, meysydd i'w gwella a'r cymorth neu'r her uh, sydd ei angen i ddatblygu y dysgu. Uh, cwestiwn ddoth fyny ddoe, a dwi'n mynd i'r top ar yr ochr dde, cwestiwn ddoth fyny yn y sesiwn uh, Saesneg ddoe, um, am y disgrifiadau ddysgu a'r camau cynnydd ac yn y blaen, yn gofyn, wel, pryd gawn ni ganllawi am sut i ddefnyddio rheina? Wel, mae rheina ar gyfer cynllunio, a mae'r canllaw yn dweud, ni ddylid ystyried y disgrifiadau ddysgu sy'n rhan o ganllaw llawiau cwricwlwm i Gymru fel y lefelau newydd. Um, dydyn nhw ddim i'w defnyddio fel gweithgaredd a asesu penodol. Um, dim i'w defnyddio i greu meini prawf asesu penodol na ffurfio rhyw fath o rhestr ticio neu rhywbeth wedi uwcholeuo. Um, fydda'n cael ei asesu yn erbyn oedran neu pwynt penodol. Mae nhw yna i hyrwyddo'r cynllunio wrth symud ymlaen. Un agwedd uh, sy'n amlwg iawn yn y canllaw, mae Estyn yn cyfeirio at hwn hefyd, a dwi'n credu bod o'n rhywbeth hynod o bwysig, ydy fod na gyfleoedd rheolaidd um, ar gyfer y ddeialog broffesiynol yna rhwng ymarferwyr o fewn a rhwng ysgolion um, i adlewyrchu, i rannu, a thrafod cynnydd dysgwyr um, er mwyn dablygu'r cyd-ddealltwriaeth o gynnydd a sut mae hwnna'n edrych, nid yn unig drwy'r ysgol, ond hefyd drwy'r clwstwr neu'r dalgylch. A mae yna bwyslais cynyddol ar hynny um, wrth symud ymlaen tuag at y cwricwlwm newydd. Fod y ddeialog yn un bywiog real am y disgybl, um, gyda ffocws ar y pimp um, egwyddor o gynnydd, er enghraifft, cynyddu effeithiolrwydd y dysgwr, yn hytrach na, hynny ydi, ydio'n yr hen lefel 4, neu ydio'n lefel 3 ac yn y blaen i gyd. Ac yn ola, ar egwyddor ola, da ni wedi pigo fyny o'r canllaw er mwyn creu um, yn traciwr ni mewn ffordd, ydy mae yna newid o ran adroddiad i, adroddiad i rieni, A bellach, dylid rhannu gwybodaeth am ddysgwyr unigol yn dymhorol, sylwch rhannu gwybodaeth ydy'r term, um, a ni ddylid ei gynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig mawr. Peidiwch â panicio os da chi'n meddwl bod rhaid chi roi crynodeb bob tymor, wrth gwrs, mae rhannu gwybodaeth yn cynnwys pethau fel nosweithiau rhieni, nosweithiau agored, Os da chi'n defnyddio teclynau fel apps fel Seesaw ac yn y blaen i gyd, Google Classroom, lle mae yna wybodaeth yn cael ei rannu um, yn ddyddiol gan rhai ysgolion, yna wrth gwrs mae hwnna yn rhan o'r broses yna hefyd. Um, a y bwriad ydy fod o gwybodaeth mae rwan yn cael ei fwyd o'n ôl falla'n fwy aml ond mewn modd hygyrch um, sy'n cynnyddu ymgysylltiad a dealltwriaeth rhieni. Um, dwi'n gwybod mae'n gynrychiol oedd un ysgol prawn yma lle mae adroddiadau'r diwedd y tymor rwan yn adroddiadau llafar a mae'r QR code um, yn mynd adra a mae'r plentyn hefyd yn rhoi adroddiad byr o'i blwyddyn um, ar ffurf QR code hefyd. Y pedwar pwynt bwled ydy ffocws, um, y rhannu gwybodaeth, a jyst i um, bwysleisio'r ffaith hynny ydy crynodeb o wybodaeth am ddysgwyr unigol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd yn unig sydd ei angen. Symud ymlaen, dwi wedi cynnwys um, dyfyniad o adroddiad Estyn. Um, mi nathyn ni sawl blwyddyn yn ôl uh, gydweithio um, yn gyntaf Ysgol Bod Hyfryd yn Rexham ac yna gyda nifer ysgolion eraill i ddatblygu um, teimlen tracio. Um, mi fydd rhai ohonych chi falle'n gyfarwydd efo hwnna. Um, ond y pwynt ola, neu'r pwynt bwled ola dwi eisiau ffocysu arno fo, hynny ydy, mae yna geiriau neis am y cydweithio rhwng y consortiwm a'r ysgol i, i, i greu y teimlen. Ond yr hyn sydd wedi cael ei sgwennu'n y print mawr ydy'r peth pwysica, O ganlyniad, mae'r staff yn adnabod anghenion penodol y disgyblion yn gynnar ac yn defnyddio'r wybodaeth sydd ganddynt i drefnu amrywiaeth o raglenni ymyrraeth a sesiynau cefnogi lles um, yn effeithiol. A be bynnag da chi am ddefnyddio, a mi o na um, arolygydd Estyn yn dweud, diom ots os da chi'n tracio plant ar gefn pacet sigaret, yndi, y wybodaeth sydd gennych chi a'r defnydd ohono fo, a'r gefnogaeth sy'n cael ei rhoi i'r disgyblion sydd ei angen sydd fwy a pwysig, um, yn hytrach na casglu llwyth a llwyth o wybodaeth a data um, am y disgyblion. a symud mlaen efo hynny felly. Dwi'n mynd i rannu pedwar um, enghraifft sydd eisoes um, yn cael ei datblygu neu cael ei gweithredu gan ysgolion neu um, dalgylchoedd neu clystyrau um, ar draws y rhanbarth. A mi fyswn ni, a dwi wedi bod i mewn i'r ysgolion yma, trafod efo'r arweinyddion ac yn y blaen, dwi'n gweld bydd yn pob un o hein, a maen nhw'n gweithio i'r ysgolion neu'r dalgylchoedd yna, A felly, fydda i ddim yn deud pnawn 'ma, dylech chi fod yn defnyddio teulu'n tracio gwe yn, o bell o hynny, dwi'n mynd i ddod ffordd 'na. A dydy'r gwir, os oes gennych chi ddiddordeb mewn edrych a bod mewn cyswllt efo'r ysgolion sy'n dablygu, sydd wedi dablygu rhain, yna mi allai wneud hynny â phleser. Mae'r cynta'n dod o ysgol yn Sir Fflint. Dwi'n gwybod fod yna ysgolion yn Sir Wrecsam um, yn danos diddordeb efo hwn rwan, sef ymateb i ymyraethau, response to intervention. Ac ar hyd bywyd y plentyn yn yr ysgol, dyma'r deinle maen nhw'n defnyddio i gofnodi ac i dracio'r disgyblion, a mae o'r sail yr ymyraeth sydd ei angen ar y disgybl. Chi weld ar y triongl ar y dde, yn ddiheiriad a bod o'n Saesneg, Um, ond mae yna dri haen, um, yr haen gwyrdd, um, lle mae'r disgyblion yn cael mewnbwn neu i'r darpariaeth um, sydd ar gael yn y dosbarth. Yr ail un wedyn lle mae yna chydig o targedu penodol, falle bod yna angen rhyw bwst bach efo darllen, a wedyn mae'r trydydd haen, yr haen goch, lle mae yna anghenion llawer mwy dwys a falle bod angen cymorth un i un ac yn y blaen gyda'r disgybl yma. A felly mae'r ysgol yma yn defnyddio'r lliwiau yma i nodi enw'r disgybl ac yn y blaen, gwybodaeth am iechyd a lles ac yn y blaen, pa haen ydyn nhw o ran, o ran sort of lles ac yn y blaen, be di'r ymyrraeth, yr un peth efo ffoneg, sillafu, maths, maen nhw bellach wedi ychwanegu'r Gymraeg a um, y fframwaith digidol i mewn i hwn. Maen nhw'n defnyddio lliw efo presenoldeb, maen nhw'n edrych ar yr, um, yr awydd i ddysgu, a wedyn maen nhw'n defnyddio lliw i adnabod y risg. A bob tymor maen nhw'n diweddaru hwn um, wedi trafodaeth um, y mis gilydd am y disgyblion. A dwi'n gallu gweld hwn yn gweithio uh, mewn sawl ysgol ar draws y rhanbarth. Enghraifft arall sy ar y gwylod yn yr ail un, unwaith eto'n ddiheuriad a fod hwn yn Saesneg, ydy mae hwn wedi dod, mae yna bedair um, o ysgol, ysgolion uwchradd, um, maen nhw'n galw hynna'n yn cyngrair yr A55. Dwi'n gwybod fod Friars um, yn, yng Ngwynedd a Ysgol yr Alun, yr Wyddgrig, um, a'r pen pella'r pegwn fel petai yn cydweithio ar hwn. A maen nhw unwaith eto yn defnyddio system tebyg, lliwiau, chydig yn wahanol, 5 lliw canol yr enfus, um, i, i ryw raddau, a wedyn mae yna wybodaeth cyffredinol am y disgybl, o safbwynt presenoldeb, cynio am ddim ac yn y blaen. Mae yna wybodaeth yn y melin am bethau fel um, presenoldeb, ymddygiad, gwaith dosbarth, uh, gwaith cartrec yn y blaen i gyd. Yn y gwyrdd, yn y glas tywyll yn hytrach, maen nhw'n sôn am, yn ydi, ydy'r grŵp, ydy'r plentyn yma angen bod mewn rhyw fath o grŵp llesiant, ydyn nhw angen cymorth efo llythrenedd neu um, rhifedd, a wedyn mae yna wybodaeth hefyd am y cynnydd mewn dysgu yn y meysydd dysgu a phrofiad ac yn y blaen, maen nhw wedi rhannu'r um, ieithoedd i Gymraeg, Saesneg a ieithoedd modern tramor. A maen nhw'n bwriadu defnyddio hwn o fewn y dalgylch hefyd er mwyn trosglwyddo gwybodaeth o'r cynradd i'r uwchradd. Um, a dwi'n gwybod bod yna ysgolion uwchradd eraill wedi danos diddordeb yn hwn hefyd. Unwaith eto, allai weld hwn yn broses lle os di disgybl yn wyrdd pan mae'n dair oed a mae'n parhau fod yn wyrdd pan mae o yn 14 fôn ei hun 14, maen nhw wedi gwneud cynnydd da um, yn ystod ei bywyd um, yn yr ysgolion. Ac yn ola, cwpl enghreifftiau eraill, chydig yn wahanol. Uh, hwn wedi, yr enghraifft ar y top wedi dod o Ysgol Ynys Môn, a uh, pennaeth yn fanna wedi addasu teimlen oedd genna fo'n barod, yn amlwg mae wedi gofod symud syni allan o lefelau ar deilliannau ac yn y blaen i gyd, ond mae enw'r disgybl, manylion ac yn y blaen, maen nhw'n nodi rhif fel barn yr ysgol am ymdrech, cyrhaeddiad a cynnydd y disgybl. Mae yna wybodaeth o brofion ysgol fel CATS, uh, prawf darllen um, a gwaith NFIR. Mae'r profion cenedlaethol a'r asesiadau uh, personol, uh, mae'r sgorau safonedig yn fanna, a wedyn mae yna wybodaeth unwaith eto maen nhw'n dewis rhif ar gyfer um, agwedd, um, mae presenoldeb yna o ran canran, a maen nhw hefyd wed, yn trosi um, y pas, um, pupils attitude to self and school, um, i mewn i rhif hefyd. A unwaith eto, Mae hwn yn gweithio i'r pennaeth, mae'n gweithio i'r ysgol, a mae yna doreth o wybodaeth yn fan hyn sy'n gallu cael ei ddefnyddio yn ystod y ddeialog proffesiynol yna am y disgyblion, gan gynnwys wrth gwrs barn yr athro neu'r athrawes, edrych ar waith ac yn y blaen, a mewnbwn y rhieni. Um, a dwi'n gobeithio fod ysgolion yn sylweddoli gymaint o wybodaeth sydd ganoch chi um, am y disgyblion yma er gweitha'r ffaith fod lefelau dilliannau yn mynd. Ac yn y pen draw, be da ni fod i wneud ydy asesu'r disgybl holistaidd cyfannol yn hytrach na ticio bocsys o safbwynt camau cynnydd ac yn y blaen. Ac yn ola, um, enghraifft cwbl wahanol, um, yr ysgol yma wedi bod yn ysgol uh, greadigol, Creative School, ysgol y ddeunol yn Bodau Wyddan, a maen nhw yn mynd ar ôl um, gwbl wahanol, dweud y gwir, maen nhw'n mynd ar ôl sgiliau gydol oes, pethau fel cymryd rhan, arweinyddiaeth, gwrando, um, ac yn y blaen, a wedyn maen nhw'n defnyddio rhywbric fan hyn. Um, mae yna ddisgrifiadau yn eistedd tu ôl i'r rhywbric yma, um, a wedyn maen nhw'n edrych ar ôl yr elfen yma. A dwi'n gwybod o fod mewn ambell i gyfarfod staff, mewn ambell i ysgol, efo diddordeb efo hwn, naill ai am brosiect arbennig, um, a Ysgol David Hughes yn Mhorth Seithwy wedi bod yn gwneud rhywbeth tebyg efo disgyblion blwyddyn 9, um, ond mae ambell i ysgol yn hefyd yn edrych ar ddatblygu hwn ar gyfer traciau aseso i dysgwyr um, yn ystod i bywyd uh, yn yr ysgol. So, just ambell i enghraifft yn fanna, dwi'n siŵr fod gennych chi Naill o fewn eich dalgylch neu'n chysgol eich hun ambell i enghraifft hefyd. A'r pwynt dwi'n trio wneud fan hyn ydy, efallai na be da chi angen gwneud yn y lle cyntaf, dydych beth sgennych chi ac ydych chi'n gallu addasu um, yr hyn sydd ganddo chi um, yn hytrach na falla defnyddio rhywbeth allanol gan y ni mewn gwe ac yn y blaen i gyd. Um, ond yn amlwg, be na i wneud nesaf di rhannu um, be da ni wedi i'w ddatblygu hefyd. Felly dwi jyst am stopio rhannu hwn. a wedyn dwi am roi trosolwg sydyn o'n teunlen tracio ni. Um, da ni wedi bod yn cydweithio efo ysgolion um, a deiriasu'n hen um, draciwr ni. Uh, ymddiheuriadau os dwi'n um, brysio'n ormodol trwy hwn, nid y bwriad pnawn mae wedi rhoi hyfforddiant i chi ar hwn, ond i jyst roi rhyw flas i chi o be all fod ar gael pe bydda gennych chi ddiddordeb. Um, mi yda ni wedi gweithio ar hwn um, gyda cydweithwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg, felly fersiwn a Cymru Cymraeg o ran hynny, ond fersiwn um, unia Saesneg sy'n ar gael ar y funud, unwaith mi fydd popeth wedi'w gwblhau, a da ni'n mynd bell o'i gwblhau o, yn, am, yn amlwg mi fydd na el fersiwn dwyieithog a fersiwn Cymraeg ar gael hefyd um, i ysgolion. So, mae yna bimp agwedd, y rhan gynta lle mae'n deud set up lle 'dan ni'n gosod fyny um, os dwi'n clicio ar y gair logo um, yn syml iawn mi ydych chi'n medru rhoi logo yr ysgol i mewn um, i'w bersonolio a na i ddod yn ôl at lle mae hwnna'n ymddangos wedyn. Yn ail, un teunlen, yn sicr ar gyfer ysgolion sy'n gymharol fawr, un teunlen ar gyfer bob blwyddyn addysgol. um, ydy hwn, a mae'r wybodaeth yn cael ei gadw um, o pan maen nhw'n dechrau yn yr ysgol, hyd yn oed efo hawl i addysg gynnar, dyna'r N1. N2, be mae'n deud ar plasg, ydy wedyn y dosbarth meithrin, a wedyn mae'r ma gweddill yn amlwg. A felly, jyst eisiau nodi pa ddyddiad ni ydy, um, ni yma, fydd criw yma yn gadael yn y flwyddyn 2029-30. Wedyn, beth da ni wedi trio wneud ydy trio bod yn hyblyg, yn ydy dos na ddim lefelau deilliannau ac yn y blaen i gyd. Felly meddwl, o be, be yn union mae ysgolion yn mynd i fod eisiau um, tracio ac yn y blaen i gyd. Um, a pe byddwn ni yn ôl yn yn hen ysgol, ysgol Aidi Hewson, mi fyswn ni'n defnyddio un o'r elfennau yma i dracio grŵp cefnogaeth, um, tebyg iawn i'r ymateb i ymyrraeth, A wedyn dwi jyst yn nodi fan hyn um, y diffiniad o be dwi eisiau ei dracio. Mi allai ddod fod yn gyrhaeddiad, mi allai fod yn unrhyw beth da chi'n ddewis sy'n bwysig i chi. Mae'n ambell i ysgol sydd wedi bod yn treal ei hwn di edrych ar ei gwerthoedd a'i gweledigaeth newydd a di meddwl, da ni wedi nodi fod yn ambell i beth yn bwysig, dyma beth da ni'n mynd i dracio wrth symud ymlaen. Um, felly chi sy'n gallu penderfynu beth da chi eisiau i dracio. Nain llenwi bob rhan o hwn i mewn. Mi allwch chi roi gwybodaeth ychwanegol os da chi isio, ond does dim angen i chi wneud o gwbl. Tebyg iawn wedyn, da ni wedi rhoi ail ddewis, yn sicr gyda'r ffocws ar gynnydd, um, mae o'n gwneud synwyr i chi falla tracio cynnydd, ond unwaith eto mae fyny ty chi, um, ac i feddwl ac i gael drafodaeth be'n union ydio. um, a beth i ystyr y cod ac yn y blaen i gyd. Gallwch chi ddefnyddio rhif, gair, lliw, um, o safbwynt A, B, C ac yn y blaen, maen nhw'n cyfateb i'r lliwiau fan hyn. A wedyn, da ni hefyd wedi cynnwys agwedd tuag at dysgu. A mae yna cwpl o ffyrdd gallwch chi wneud hwn. Gallwch chi fynd ar ôl agweddau penodol, fel uh, ymglymiad, Um, rwy'n gen i dwi'n mynd llaw fi'n dda iawn. Um, ymdrech hollol unwaith eto i fyny at chi beth da chi eisiau gwneud. Um, mi allodd o fod um, lles be bynnag ydy'ch penderfyniad chi o safbwynt eich ysgol chi, a'ch ysgolion chi'n wahanol, um, a dwi'n siŵr fydd y criteria yn wahanol, neu, a mi neu jyst newid hwn, mi allwch chi benderfynu defnyddio tri criteria yna i roi sylw fesul tymor yn hytrach. So tymor 3 fyddai hwnna, fydda lleill yn tymor 1 a 2, ac unwaith eto i fyny at chi be di'r um, ystyr y cod, dim angen rhoi llawer mwy o wybodaeth mewn yn fanna o gwbl. A wedyn yn ola, um, o safbwynt mae o'n bosibl wedyn, a mae hwn yn falle'n berthnasol i ysgol, i'r ysgolion mwy um, a deud y gwir, neu hyd yn oed falle ysgolion sydd efo wedi ffederaleiddio ac yn y blaen i gyd. Um, mae gennych chi deg um, testyn y mi edrych chi ddefnyddio i hidlo y wybodaeth. Nawr, yn y fersiwn yma, mae yna bimp sefydlog, cinio am ddim, plant efo Saesneg fel iaith ychwanegol, mwy abal, um, anghenion dysgu, um, a wedyn um, rhyw ac yn y blaen i gyd. Ond da ni wedi penderfynu rwan gwneud pob un o'n nhw yn debyg i'r pimp yma lle da chi'n gallu um, newid. A felly, er enghraifft, os da chi'n bennaeth ar ysgol sydd wedi ffedroleiddio, mi fysa chi'n gallu rhoi pob disgybl blwyddyn chwech ar draws y tair ysgol mewn un, Dwi'n cefnogi Fron, Garth a Pentre yn Wrexham, a felly mae pob disgybl blwyddyn chwech o Fron, Garth a Pentre yn gallu ymddangos ar un deunlen. Um, falla fo chi isio hefyd um, nodi Cymraeg gartre, falla fo chi isio nodi um, pwy sy'n siarad Cymraeg adran sicr ochr a ffordd yn, yn Rexham chi ac yn y blaen, mae hwnna'n cael um, effaith mawr um, ar y plant chi ac yn y blaen y gyd a wedyn falle mae presenoldeb uh, fan hyn dydy o ddim yn rhoi'r canran ond mi ydych chi'n gallu adnabod tuedd uh, presenoldeb ac yn y blaen fel bod chi'n gallu hidlo'r wybodaeth ymhellach ymlaen um, i weld um, disgyblion gwahanol. Chydig o waith gosod i fyny, ond unwaith eto, uh, unwaith fyddech chi'n gofod gwneud hynny. Ac yn ola wedyn, da ni'n mynd at y disgyblion, a dyma lle wedyn, um, da chi'n bwyd o mewn enw'r disgyblion. Mae'n bwysig fod ar ryw rif mewn fan hyn, allwch chi ddefnyddio y rhif arbennig sydd gan ddisgybl o fewn plasg, neu mi allwch chi jyst ddefnyddio rhif 1, rhif 2 ac yn y blaen i gyd. Mae, mi fydd o'n bosibl defnyddio sims i gynhyrchu peth o'r wybodaeth yma. A mae o'n ymddangos, mae o'n newid unrhyw beth da chi di roi, da chi'n sylweddoli fan hyn, dwi di roi Cymraeg gartref, a mae o wedi newid, dwi di newid y gair ysgol, a mae'r dewis yn dod yn fanna wedyn, a wedyn dwi'n dechrau clicio, a dwi'n gallu rhoi wedyn nodi pa ysgol mae'r disgyblion yma, a wedyn mi wneud hwn helpu fi gydlo yn y pen draw. Yr un peth fan hyn efo presenoldeb, dwi wedi newid yr iaith rwan do, a felly mae beth sy'n ymddangos yn newid fan hyn. Felly, be bynnag da chi'n bwydo, mae o'n bwydo drwad yn y pen draw. Ac wrth gwrs, allwch chi newid o dros y blynyddoedd. So, chydig o waith osod fyny, yn enwedig os da chi'n penderfynu defnyddio fo mis Medi, ond wedyn, dim ond y dosbarth meithrin neu'r dosbarth hawliau addysg gynnar fyddech chi'n gorfod gosod fyny um, wrth symud ymlaen. A wedyn sut mae'n gweithio, dwi'n mynd i fynd i'r elfen gyntaf, a mae'r un, unrhyw wybodaeth yn ymddangos ar y deunlen yma. Uh, fel dwi'n dweud, hwn di'r cyntaf o naw sydd ar gael, a wedyn mae unrhyw wybodaeth o safbwynt yr ysgol, fron, gardd pentre ac yn y blaen yn ymddangos yn fanna. Wedyn mae presenoldeb unwaith eto, mae gennych chi ryw syniad o bresenoldeb yn ôl lliw. Wedyn o safbwynt agwedd tuag at ddysgu, da chi'n sylweddoli nes i roi ymglymiad ymdrech a tymor 3, falle bod chi'n penderfynu na tymor 1 di hwn, tymor 2, tymor 3, neu da chi eisiau just un rhif a wedyn da chi'n defnyddio y cod be bynnag da chi wedi benderfynu fel bod y rhif yn weledol a da chi wedi cytuno ar beth yw'r diffiniad fel staff o flaen llaw. Felly, dwi'n angen clicio dim byd mwy, dwi'n credu. Mae gennym ni le ar gyfer sylwadau cyffredinol, a os dwi'n bwydo mewn gwybodaeth fan hyn am y disgybl, pwyntiau bwled, mae gennych chi 500 o lythrennau ac yn y blaen ar ei gyfer o, um, disgybl, awyddus ac yn y blaen, unrhyw beth dwi eisiau sgwennu mewn, mae o'n mynd i ymddangos yn fanna. Um, cwpl o'r syniadau sgen ni am ysgolion yn dweud hyn, dwi'n mynd i noson rieni, Thomas Gwyn, mae o'n naw oed, mae'n ysgol dros y ffordd i lle dwi'n taw ma, a dwi'n mynd i noson rieni a mae'r athrawes di teipio chydig o bwyntiau bwled o nodiadau, mae hi'n mynd i rannu efo fi ar lafar yn ystod y noson rieni. a'r ffordd dwi'n edrych ar hwn ydy, wel pam ddim bwydo'r wybodaeth yma um, a gwneud y pwyntiau bwled yna yn fan hyn, a felly maen nhw wedi cael eu safio mewn un lle um, ar hyd uh, gyrfa Tomos yn yr ysgol. Um, yn yr un ffordd, mae yna nifer ysgolion yn cael cyfarfodydd cynnydd, mae lle bob tymor neu bob rhyw chwe mis am y disgyblion, a mae yna bosibl unwaith eto i fwyd o gwybodaeth mewn i fan hyn. Mae yna un ysgol ochrau Treffynol Um, maen nhw'n edrych ar hwn yn wahanol, a maen nhw wedi penderfynu, maen nhw am ddefnyddio'r golofn yna i, i gael sylw athro, y golofn yma i nodi uh, sylw disgybl, a mae yna, na gael gwahanol awyddus, a mae yna ysgol arall yn defnyddio hwn um, i ar gyfer sylw rhiant, felly da chi'n cael um, uh, ystod um, eang ac yn y blaen i gyd. Mi fydd rhaid i fi glicio ar y lling. Wedyn, mae yna hefyd le i chi roi uh, profion cyffredinol, er enghraifft boxol neu pas. Um, mi allwch chi newid hwn yn fan hyn, falle bod ein chi'n defnyddio cat, a mi allwch chi roi lle roi sgôr, neu mi, mi allwch chi roi brawddeg um, amdan hynny, os oes yna ddim mater yn codi o'r prawf bocsol ac yn y blaen i gyd, mi allwch chi roi sylw amdano fo. Mae gennych chi wedyn uh, chwech maes dysgu a phrofiad, dwi ddim yn mynd i fynd ar drwy bob un, ond os da chi'n sylweddoli cynt, nes i nodi grŵp cefnogaeth y cynnydd, a felly ar gyfer y dysgu fel yma, y grŵp cefnogi cefnogaeth, mae o'n cefnogaeth i'n un, ond digwydd bod, Mae o wedi gwneud cynnydd da iawn y tymor yma, a felly mae'r cynnydd yn dod yn wyrdd. Um, ac unwaith eto, mae yna le, os da chi eisiau rhoi sylw um, am y disgybl, um, mi allwch chi wneud, ond does dim rhaid i chi ddefnyddio yr elfen yna o gwbl. A na i ddanos un arall, mae gennych chi iaith fan hyn, um, ac unwaith eto run egwyddor, y lliw ac yn y blaen, a wedyn mae yna le fan hyn i roi sgor a safonedig, os oes gennych chi braws i llafu ar er enghraifft ac yn y blaen, mi allwch chi roi y praws i llafu, a fel newch chi weld fan hyn, mae lliw yn cyfateb um, i'r sgor a safonedig, os dyn nhw'n isa, maen nhw'n goch ac yn y blaen, blaen. Mae yna le fan hyn i chi nodi os di rhywun ar gam darllen neu lle maen nhw efo tric a chlic. Um, y bwriad ydy fod yna llwyth o wybodaeth mewn un lle. Um, o safbwynt yr heidlo, o'n i'n sôn pam fod gennym ni'r testau yma i gyd, os dwi jyst eisiau wedyn gweld sut mae'r plant sy'n siarad Cymraeg gartre yn gwneud, Dwi'n gallu defnyddio hwn, y ffilter, a dwi jyst yn gweld y tri disgybl yma sydd yn siarad Gymraeg gartre ac yn y blaen i gyd. Um, dwi'n gallu clirio y ffilter os dwi eisiau gweld sut mae disgyblion um, yn ysgol fron yn gwneud. Dwi'n clicio a dwi jyst yn gweld y disgybl yna. Felly mae yna hyblygrwydd o safbwynt um, edrych i mewn i'r data fel petai. Uh, dwi bron ag orffan. Um, dwi'n wedi glicio ar y llygad fan hyn. Mae yna le, a dwi'n cymeryd fod nifer o'n chi yn beneithiau prawm ac yn y blaen i gyd. Mae yna nifer, mae yna le i chi roi sylw. Da ni'n dweud fan hyn ar ddiwedd y flwyddyn, bydd y fersiwn dwytha jyst yn dweud um, sylwadau'r pennaeth. Um, a mi allwch chi edrych um, ar y sylwadau cyffredinol, yr agwedd tuag at dysgu, unrhyw wybodaeth fan hyn a hefyd mae yna le wedyn i chi roi sylw ar ddiwedd y flwyddyn. Y rheswm da ni wedi rhoi hynny ydy achos mae yna ambell i ysgol uh, wedi penderfynu defnyddio'r crynodebau fyddai'n rhannu efo chi mewn munud, um, fel yr adroddiad ar ddiwedd y flwyddyn. Os ydych chi'n sylwedd, cofio nôl i'r sleid gyntaf, crynodeb yn unig sydd angen ei roi ar diwedd y flwyddyn. A felly o'n i'n istan a meddwl, wel fel pennaeth, Da ni'n darllen adroddiadau di-ri ar adegau. Dwi eisiau gweld sylwadau cyffredinol yr athrawes neu'r athro, gwybodaeth am agwedd tuag at ddysgu, a wedyn dwi'n gallu gwneud sylw um, adroddiad da iawn um, i Bailey ac yn y blaen i gyd a na i ddim para ymlaen efo hynny. So mae yna bosibl wedyn bod chi'n gallu rhoi sylw mewn yn fan hyn. Dwi am fynd adra I'r rhan ola, mae unrhyw ddarn o wybodaeth sy'n cael ei bwydo mewn i fan hyn yn ymddangos mewn crynodeb, felly os dw i'n clicio fan hyn ar N1, wneith hwn droi am chydig, Fan hyn wedyn mi fydd enw Bailey yn ymddangos, a fel da chi'n gallu gweld mae unrhyw wybodaeth dwi di roi mewn am ei ysgol ac yn y blaen am Bailey yn ymddangos fan hyn. Yn amlwg mae'n edrych yn wag ar y funud achos da ni'n di roi llwyth o wybodaeth i mewn. Ond mae unrhyw wybodaeth da chi'n bwydo mewn yn creu crynodeb. Uh, ambell i ysgol yn meddwl, wel, reit, mi fysa hwn ar ddiwedd blwyddyn chwech, yn medru cael ei drosglwyddo i'r uwchradd. Mi allwch chi ddefnyddio pdf fan hyn, mi allwch chi droi'r adroddiad unigol, pob un disgybl sydd dal efo chi, um, neu hyd yn oed y disgyblion sydd wedi gadael chi, allwch chi droi nhw'n pdf, neu mi allwch chi i argraffu nhw. Um, da ni hefyd wedi creu, a mi fyddwn ni'n creu ambell un arall, felly fersiwn drafft ydy hwn, o adroddiadau diwedd tymor, Um, na i'n danos pob un, ond na i'n danos rhif 3. Mi fydd yna ddewis i chi. Mae adroddiad rhif 3 yn adroddiad um, 1, tudalen A4. Mae gennych chi agwedd tuag at dysgu, mae gennych chi'r allwedd ar y diwedd, mae sylwadau cyffredinol yn ymddangos fan hyn uh, bob tymor, a wedyn mae sylwadau'r pennaeth hefyd. Um, achos um, yn y pen draw, crynodeb yn unig sydd angen, mae yna fersiynau gwahanol yn mynd i fod, dyma un lle mae'r adroddiad llawn pob maes dysgu a phrofiad, ond dydy'r profi, gwybodaeth am y profion ddim yna ac yn y blaen i gyd, na dydy'r wybodaeth os dyn nhw'n derbyn cynnion ddim ac yn y blaen ddim yna. Fel dwi'n deud, dydy o ddim yr un sy'n edrych orau, ond mae yna rhan felly ysgol yn dweud, wel, nawn ni sticio clawr yn hyn yn arno fo, llun y plentyn ac yn y blaen, bathodyn yn yr ysgol, dyna lle mae'ch logo chi'n ymddangos, um, a wedyn um, un ysgol All Saints yn Gresford yn dweud, wel, pam, pam creu adroddiad gwahanol lle ac yn y blaen, pam cael popeth mewn un lle. Um, a mae'r wybodaeth gyda llaw, os dwi'n clicio ar N1, os dwi'n copïo y rhif yna yn fan hyn, a blwyddyn wedyn, pan dwi'n symud i fan hyn, neu unrhyw flwyddyn dwi'n symud i, os na i fynd i flwyddyn 3, os dwi'n rhoi'r rhif yna yn fanna, mae'r wybodaeth yn cael ei basio ymlaen o safbwynt presenoldeb ac ysgol ac yn y blaen. Felly mae'r wybodaeth yn aros um, ar y deulen yma, am y disgybl yma, am yr 8 neu 9 mlynedd uh, maen nhw yna. Dwi wedi siarad llawer dwi am stopio rhannu. Fel dwi'n dweud, y bwriad pnawn ma oedd jyst mynd dros rhai o'r egwyddorion um, o safbwynt gofynion cricwlwm i Gymru, o safbwynt asesu. Ambell i enghraifft gwahanol, uh, falle fod gennych chi ddiddordeb yn rheini, a falle fydd nhw'n gweddu'ch ysgol chi'n well, um, ond hefyd o'n i jyst i siarad chi wybod beth da ni'n gobeithio uh, fydd ar gael yn syth erbyn mis Medi yn y Gymraeg a'r Saesneg Saesneg um, ar gyfer ysgolion a'r bwriad ydy y byddwn ni wedyn yn creu um, sesiwn hyfforddiant gobeithio wyneb yn wyneb um, byddai o lei am fore neu pnawn i chi allu cael ei rafael a um, dod i ddeall o'n iawn. Um, fel dwi'n dweud, um, mae yna enghreifftiau eraill hefyd wedi rannu efo chi, a dwi'n siŵr fod yna enghreifftiau hefyd um, effeithiol o fewn y dalgylch ac yn y blaen sydd efo egwyddorion tebyg, um, a dwi'n mwy na bodlon i um, cael sgwrs a rhannu um, rhaina efo chi hefyd, os os gennych chi ddiddordeb. Os na unrhyw gwestiwn neu sylw.